Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello. Insellmilkom u nilqagħkom għal episodju sbatax. F'episodju sittax, il-mixtrija ta' Bożredon seħħilhom ixewxu l-poplu biex jaħbtu għan-nies ta' fuq il-feluka Griega. Dan il-ħbit sar tant bl-aħrax Li nxtered id-demm. Il-Gran Mastru Hompesch twerwer meta sema' dan, u minnufih ġieh f'rasu l-ħsieb illi kien tgħarraflu il-Prinċep Camille de Rohan, dak illi jibgħat lill-Kommendatur Bozredon għand Napuljun u jitolbu jara jistax jinstab xi ftehim dwar Malta. George Barbara, meta ra dik il-ħerba kollha mill-feluka Griega, dabbar rasu lejn id-dar ta' ommu, fejn sab lil ħuh Anton mimli bil-għali b'dak li kien qed isir f'Malta kontra l-Kavallieri. George qawwielu qalbu, biss ħeġġu kontra dawk illi jżommu mal-Franċiżi filwaqt illi mlielu għajnu bl-Ingliżi. Wara l-laqgħa tas-soltu fl-ispiżerija ta' Surslaw, Anton u George telqu lejn darhom u meta għaddew minn quddiem il-palazz tal-Konti Manduca, raw il-burdnar tiegħu jistenna ħdejn il-kaless barra t-triq. Dan tagħrfilhom illi l-Konti kien biħsiebu jitlaq minn Ħal Qormi u jmur jgħix fl-Imdina. għax deherlu illi d-dar f'Ħal Qormi kienet qrib wisq tal-port. Meta ssuktaw lejn darhom u kienu waslu biex jidħlu ġewwa, Anton intabaħ illi kien hemm żiemel marbut ma' ġenb il-bieb. Huma tħassbu. Min seta' nqala' dak il-ħin? Elf ħsieb għadda minn moħħhom. Tgħid min hemm jistennihom id-dar? Tgħid xi wieħed mill-ħbieb tagħhom? Jew xi għadu. Naraw. Tqum il-burraxka. Meta waslu quddiem l-armerija, iż-żewġ aħwa raw għadd ta' suldati jitlajjaw ħdejn il-bieb. Ma kellhom l-ebda kap magħhom u mill-bixra tagħhom ma kinux jidhru illi kellhom ħeġġa kbira għat-taqbid. Kienu ħallew l-azzarini tagħhom weqfin mal-ħajt u dendlu magħhom iċ-ċintorini tax-xwabel. Xi wħud kienu medijin jitkellmu bejniethom taħt l-ilsien, oħrajn kienu mixħutin bilqiegħda jonosu. Xi tnejn sellmu lill-aħwa barbara, imma ħadd ma waqqafhom jew kellimhom. L isfel mill-armerija kien hemm id-dar ta' Barbara. Meta waslu fil-qrib, Anton ġibed lil ħuh Filwaqt illi qallu, Ġorġ, Ġorġ, hemm żiemel marbut ma' ġenb il-bieb tagħna. Żiemel? Żiemel? Ija ara, tajt, tajt min inqala' dal-ħin? Staqsa Ġorġ imħasseb. Min jaf, qal Anton. Min dera, min ġie, daħal ġewwa. Min jaf hux qiegħed jistenna lilna? żied Ġorġ b'leħen maħtuf u mgerrex. Min ġie qajjem lil ommi biex tiftaħlu? Iż-żewġt aħwa li kienu mexjin bil-lajma, malli semmiet ommhom, telqu bil-għaġla, sabu l-bieb imbexxaq u daħlu b'degħwa kbira biex jaraw min kien wasal. Għaddew minn taħt il-loġġa tal-ġardina u meta laħqu l-ewwel kamra sabu ma' wiċċhom lil ħuhom Ċensu. Ċensu Barbara kien qiegħed jirrakkonta lil ommu u lil oħtu dak li kien għadda minn għalih minn meta telaq maħrub minn Malta. Xortih għanitu. Kien indies ma' Maria Karolina, ma' Ġwakinu Murat u ma' Napuljun Bonaparti, u baqa' sakemm isieħeb ma' dawk ta' madwar Napuljun. Ċensu Barbara sab ruħu ta' ġewwa ma' Talleyrand u Sieyès, iż-żewġt irjus kbar li taħt it-treġija ta' Napuljun kienu qegħdin iwittu t-triq għar-rebħa ta' Malta. Napuljun inġibed lejh, żammu madwaru u għażlu biex jieħdu miegħu Malta bħala wieħed mill-kmandanti. Għalhekk tah is-setgħa u laħqu fil-grad ta' kaptan tal-baħar. Is-Sinjura Rożanna u wliedha kienu mimlu għajn jisimgħu b'għaġeb kbir l-avventuri ta' Ċensu. Bilkemm riedu jemmnu dak li kienu jisimgħu b'widnejhom, iżda kliemu u bixirtu kienu jixħdulu setgħa u kburija. Meta x-xorti tgħin bniedem, tnissel fih bħal qawwa li għalkemm ma tidhirx, tagħti ħerqa lil għemilu u lil imġiebtu. Dawk ta' Barbara fehmu li ħuhom Ċensu kien laħaq xi ħaġa kbira. L-aħwa ma kinux jaqblu bejniethom, imma b'daqshekk ma kinux għedewwa, għall-kuntrarju, kienu jgħixu magħqudin għaqoċċa u marbutin flimkien bl-aqwa għożża. Qabel miet f'dik id-dar, is-Sur Piet missierhom, mal-barka tiegħu, kien wissiehom. Kien wissiehom biex jibqgħu magħqudin dejjem flimkien. U dik it-twissija qatt, qatt ma ħarġet minn moħħhom. Is-Sinjura Rosanna, li kienet bilqiegħda żżomm id ċensu f'idejha t-tnejn, kellha għajnejha ileqqu bid-dmugħ tal-hena u, waqtiet, kienet tieħu nifs qawwi, donnha biex ittaffi n-nar ta' faraġ li kien iħeġġeġ f'qalbha. Margarita ma kellhiex sabar toqgħod bilqiegħda. Bdiet daqqa tersaq lejn gradenza ċċaqlaq xi bukketti tal-ganutell u daqqa tmur lejn mejda tmiss xi vażett tal-kristall. Imma il-ħin kollu kellha tbissima ta' hena tilgħab fuq xufftejha. Ġorġ u Anton kienu baqgħu wieqfin b'għajnejhom imberqin, jisimgħu l-kliem ta' ħuhom u kultant iħarsu lejn xulxin u jxenglu rashom donnhom riedu jgħidulu, Int ħabat tajjeb ċens! Int ħabat tajjeb ċens! Li kien hawn Rafel, konna nkunu lkoll flimkien. bħal meta miet missierkom. Qalet is-Sinjura Rosanna. Rafel għadu s-Siminarju? staqsa Ċensu. Din l-aħħar sena. Issa Rafel wasal biex jieħu l-quddiesa. Wieġbet Margerita. Min jaf? qal Ċensu imħasseb. X'jiġifieri? Jiġifieri min jaf. Qabżet is-Sinjura Rosanna. Għax ġejja taqliba kbira fil-gżira tagħna. Jiġri x'jiġri, Rafel ma jbiddilx il-fehma tiegħu. Dak tifel tal-Knisja mhux bħalkom imtajrin wara l-partiti. Qalet is-Sinjura b'ċanfira lit-tliet subien. Imbagħad, fis-skiet u l-ġabra tal-familja, l-aħwa Barbara nsew 'l Napuljun, insew il-Kavallieri, insew l-Ingliżi, insew l-għawar tal-partiti, u taħt il-ħarsa ħanina ta' ommhom, saru qalb waħda u bdew jitkellmu fuq ħwejjeġ tad-dar. Ċensu qabad id oħtu u refagħha quddiem wiċċu, filwaqt Illi qalilha bil-ħlieqa, Mela għadek bla ċurkett int? F'daqqa waħda waqa' skiet kbir. Margherita tbikkmet u fawra demm telgħet għal wiċċha u baxxiet rasha għajnejha lejn l-art bil-mistħija. Is-Sinjura Rosanna ħadet nifs qawwi u wiċċha tbegħren. Ġorġ u Anton ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa Ċansu, meta rahom inħasdu, minnufih induna li kien inqala' xi saram, għalhekk, ried ikun jaf sewwa x'kien ġara dment li hu kien imsiefer. Is-Sinjura Rosanna ma kellhiex ħsieb issemmi l-mġiba mqita tal-Konti Manduca meta mar iċanfar lil ibnu fid-dar tagħha, imma Anton ma kellux ħajta f'ilsienu u fi ftit kliem qal lil ħuh kulma kien ġara. Ċansu qam fuq tiegħu, Dar dawra mal-kamra, qabad dar ta' siġġu u filwaqt li ċaqalqu bil-għerra, qal. Mela s-Sur Conti jidhirlu li aħna m'aħna xejn ħdeh. Kemm sejjer imqarraq! Napuljun jurih min se jkun jiswa f'din il-gżira mil-lum 'il quddiem! Is-Sur Ewġen M'għandux ħtija? Qalet Margherita minn taħt ilsien. M'għandu ħila ta' xejn! Qabeż qal Ġorġ. Jibża' minn missieru. Żied Anton bi tmaqdira. Dik it-taħdita fuq il-Konti u ibnu, sfrattat il-laqgħa ta' ferħ fost dawk ta' Barbara u tfitilhom it-tbissima ta' hena fuq fommhom. Imbagħad, aktar waqgħu fin-niket meta l-kliem dar fuq Mikiel Anton Vassalli u Ċensu sama' kif dak il-ħabib tiegħu reġa' sab ruħu f'qiegħ il-ħabs ta' San Telmu. Reġa' ħalliehom jaqbduh? Staqsa Ċensu mistagħġeb. Dak tifel Twajjeb wisq! Qalet is-Sinjura Rosanna. Milli jidher, kien hemm min wassal lill-Kap tal-Iżbirri fejn kien moħbi Mikiel Anton! Qal Anton. Huh! Xi ħadd ma jagħmlux! Żied Ġorġ. Imma binkejja ta' min jixtiqlu d-deni, Mikiel Anton ma jdumx maqful fil-ħabs! Qal ċens mbegħren u mdagħdaħ, u biex juru kemm kien jaf x'qiegħed jgħid, issokta. Nagħtikom il-kelma tiegħi li jumejn oħra Mikiel Anton Joħroġ mill-ħabs, kif ngħidilkom jien? L-oħrajn ma tkellmu xejn, imma s-skiet tagħhom kien juri illi ma ħaduhx biċ-ċajt il-kliem ta' Ċensu. Dan baqa' għal ftit tal-ħin iħares lejn ħutu, donnu jistidinhom jagħmlulu xi mistoqsija, u meta rahom illi baqgħu siekta, dar lejn ommu u qalilha, Ma, sarli l-ħin, ikolli mmur. Fejn sejjer ibni? Fejn sejjer? staqsiet is-Sinjura Rosanna b'leħen miksur. Qatt ma tobsor fejn sejjer, ma, wieġeb Ċensu b'nofs tbissima. Mhux ħdejn Apuljun, tgħid? qal Ġorġ. Sejjer ħaż-Żebbuġ, niltaqa' mal-Kanonku Dun Franġisku Saverju Caruana. Il-Kanonku Caruana? qal Anton, mistagħġeb, filwaqt li ta ħarsa li tfisser lil ħuh Ġorġ. Il-Kanonku llejla Ma ġiex jiltaqa' mal-ħbieb fl-ispiżerija ta' Surslaw, qal George. Mas-Sebħ, il-Franċiżi niżlu Malta u bdew jaħbtu għall-fortizzi u l-ibliet. Imma qabel niżlu, Ċensu Barbara mar fuq l-Orjent, il-fregata fejn kien Napuljun, u wassallu fost l-aħbarijiet li l-Kanonku Franġisk Saverju Caruana, wieħed mill-kbarat ta' Malta, kien imħejji jaħdem mal-Franċiżi. Napuljun ħa pjaċir b'dik l-aħbar għax hu ma kienx iħabrek biex iħarbat l-għedewwa tiegħu u jirbaħ bliet u artijiet biss, imma kien dejjem jaħseb ukoll biex fejn jirbaħ iwaqqaf gvern ta' bixra Franċiża ħalli jxaqleb dawk l-artijiet lejn Franza. Ċensu Barbara li kien jaf jiġbed in-nar għal xewwatu, inqeda b'dak il-ferħ tal-kap tiegħu biex talab favur għalih innifsu. Talab illi jmexxi hu s-suldati Franċiżi fuq l-Imdina u jieħu l-kmand ħalli jkun hu li jirbaħ dik il-belt. Napuljun li kellu dehen fin u dlonk kien jintebaħ bi ħsieb ħaddieħor, tbissem, għolla ħuġbejh u b'leħen ferrieħi qallu. Meta ninżlu l-art, mur int. Mur int urihom 'l dawk l-irjus kbar tal-Imdina kemm hi qawwija s-setgħa tiegħek. U b'għamża li tfisser ħafna, Żied jgħidlu, U meta tidħol rebbieħ f'dik il-belt, ħallihom, ħallihom jgħiru għalik l-għedewwa. Wara li l-armata Franċiża ħabtet għall-fortizzi ta' Xtut u għelbithom, il-flotta daħlet fil-port u Bonaparte niżel Malta. Tela' mix-xatt, rebbieħ u trijonfant fost l-għajjat u ċ-ċapċip u l-merħba ta' eluf ta' nies, ukoll dawk li ftit sigħat qabel kienu jħampqu kontra tiegħu u jgħidu illi l-Franċiżi kollha miktubin ma' tas-setta. Ħafna nies inġabru f'Misraħ San Ġorġ biex jaraw dak il-ġeneral kbir dieħel fil-palazz tas-sultan. Imma fallielhom għax dak il-bniedem li ħadd ma kien jobsor għemilu, meta wasal ħdejn il-knisja tal-Ġiżwiti, flok ma lewa lejn il-lemin biex imur il-misraħ, baqa' sejjer dritt u daħal fil-palazz tal-ġurati quddiem il-monti, fejn iltaqa' mal-mexxejja tal-Maltin u ma' oħrajn li kienu jżommu miegħu. Malli ġriet ix-xniegħa li l-Franċiżi bdew niżlin, il-poplu tnaffar u qamet taħbila liema bħalha. Il-ħbieb tal-Franċiżi, kif kienu miftehmin, xerrdu l-għajja tal-biża' biex il-poplu aktar jitħawwad u jqajjem konfużjoni. Fil-kampanja ħadd ma kien jaf x'għandu jagħmel. Xi wħud marru nġabru fil-misraħ tar-raħal biex jieħdu l-armi ħalli jingħaqdu mas-suldati tad-Dejma, iżda ftit, ftit sabu min imexxihom. Fuq hekk, kulħadd beda jbdabbar rasu kif jista', min beda jaħbi ġidu, min isuq l-imrieħel u l-bhejjem lejn xi wied moħbi qalb ir-raba' u min ħa l-familja għall-kenn tas-swar. Mill-Mosta, minn Ħ'Attard, minn Ħaż-Żebbuġ, mis-Siġġiewi u minn Ħad-Dingli telqu ġlejjeb ta' nies, kbar u żgħar, iterqu lejn l-Imdina u f'qasir żmien dik il-belt imtliet bi ħlejjaq kbar. In-nies tal-Imdina laqgħu għandhom qraba u ħbieb. Id-djar imtlew bħal bajda, saħansitra l-kantini kienu bin-nies. Bosta li ma kellhomx min jilqagħhom, intasbu fl-imsieraħ u fit-triqat fejn stkennew taħt ix-xatba tal-karettuni. Ħafna bdiewa kienu daħlu fl-Imdina bil-bhejjem u żiedu mhux ftit ir-rassa u l-ħamba fit-toroq. Dik il-belt qadima ta' Malta mhux l-ewwel darba li kienet laqgħet lil missirijietna għall-kenn tas-swar tagħha. Imma qatt, qatt ma kienet rat taħbila tal-biża' bħal dik meta daħlu l-Franċiżi. In-nies kienu beżgħanin mis-suldati ta' Napuljun, imma ftit, ftit kienu mħajrin jaqbdu l-armi biex jiddefendu l-belt Donnhom kienu fehmu illi kollu għal xejn jieqfu lis-suldati Franċiżi. Eluf ta' nies għaddew il-lejl kollu jitolbu fil-knejjes, imma t-talb tagħhom kien biex jeħilsu bis-sliema mill-għawġ illi kien ġej fuqhom aktar milli biex jirbħu lill-Franċiżi. Il-ġurati u l-kbarat tal-Imdina kienu miżrumin u mibluħin. Ħadd, ħadd minnhom ma deher xewqan li jieħu r-riedni f'idejh. Kienu ltaqgħu fil-banka tal-ġurati u damu l-biċċa l-kbira tal-lejl iħampqu u jitlewmu iżda Spiċċaw biex ma ftehmu xejn u meta nfirdu u ħarġu mis-sala tal-Kunsill, dawk il-kapijiet taw ħarsa lejn l-arma tal-Gran Mastru li kienet imwaħħla fuq il-bieb il-kbir tal-banka. Għax ħassew illi ftit sigħat oħra kellha ddum hemm dik l-arma tas-Sultan ta' Malta. Filgħodu, wara tlugħ ix-xemx, il-għassa fuq it-torri ta' ħdejn il-bieb tal-Imdina lemaħ l-avangwardja Franċiża ħdejn Widin Ċita, u ftit wara riġiment suldati Franċiżi ħareġ minn Ħ'Attard u qabad it-triq tal-Imdina. Dak tal-għassa ta l-aħbar. Kanun spara tir u l-qniepen bdew idoqqu n-nafra. Minnufih il-poplu xegħel u qamet ħamba tal-ġenn, min jiġri bla ma jaf fejn hu sejjer, min jgħajjar bla ma jaf x'jgħid. Nisa jiġbru 'l uliedhom, irġiel jitkellmu u jħaqqu l-fehma tagħhom, min isakkar il-bibien, min jagħlaq it-twieqi. Ħafna nies ġrew għal fuq is-sur tad-Deredin wara l-Katidral, Tnejn raw is-suldati Franċiżi telgħin lejn l-Imdina blat fix-xkil, pass meqjus, l-Azzarini fuq spallejhom, it-Tnabar iħabbtu, il-bandiera tperper quddiem u l-bajonetti jleqqu fid-dija tax-xemx. Mill-bogħod, ir-reġiment kien fi ħdehra. b'qawwa. Kien qisu terħa. Terħa tal-azzar titkarkar fit-triq u taqrab bla heda lejn l-Imdina. Il-qawwa Franċiża werwret il-kotra, l-aktar meta xi Ġakbini bdew iġerru l-kelma li jekk il-Franċiżi jaħbtu għall-belt, jagħmluha tlief. Xi ħadd beda jħambaq illi l-ġurati kien imisshom jiftħu l-bibien tal-belt biex jeħilsu minn xi taqtigħa tal-bisgħa. Din il-fehma kisbet fost il-kotra u ħafna ksir il-għonq marru jgħajtu quddiem id-djar tal-ġurati. Dawk il-kapijiet daħlu f'qoxrithom, sejħu bil-ġri laqgħa tal-kunsill u bla telf ta' żmien qatgħuha illi jiftħu l-bibien tal-belt lill-Franċiżi. Il-ħakem u l-ġurati inġabru bħal merħ la ngħaġ wara l-bieb ewlieni tal-Imdina fil-wisa' quddiem it-Torri tal-Istandard u Billi l-gvernatur ta' dik il-belt li kien kavallier ma deherx, mess lill-ħakem biex jordna jinfetaħ il-bieb. Il-bieb infetaħ u l-pont ta' quddiem tniżel u r-reġiment Franċiż li kien mifrux fuq is-saqqajja tqanqal u marċja bl-ordni. Fir-ras kienu mixjin it-trombettieri li bid-daqq tagħhom żarżru d-daħla tal-belt. Imma quddiem nett riekeb iż-żiemel liebes uniformi li jtammex l-għajnejn kien hemm Ċensu Barbara illi daħal fl-Imdina kburi fuq tiegħu u mqid bħala rebbieħ. F'nofs il-miżraħ, Barbara ġibet ir-riedni u ż-żiemel għola fuq saqajh ta' wara. Suldat mar qabad it-tastiera, filwaqt illi suldat ieħor mar iżomm l-istaffa ta' żiemel biex il-kaptan jinżel minn fuqu. Ċensu Barbara, qabel niżel, ħares ħarsa madwaru u ra il-bjut, it-twieqi u t-toroq mimlijin u maħnuqin bin-nies iħarsu lejh b'dewgħa kbira. Taħtu kien hemm il-kbarat, ġwejdin u kibjien bħal qatt arjuż maqtugħa. Dak il-fanfarun qabeż minn fuq iż-żiemel u resaq bil-ħeffa lejn il-ġurati qisu mgħallem jew sid tagħhom. Il-ħakem mejjel rasu u tah il-merħba bih, Barbara radlu s-sliem fuq fuq u baqa' sejjer dritt fuq il-Konti Manduka Donnu kien ilu bi ħsiebu u filwaqt li b'sebgħu wrieh il-bandiera tal-Ordni li kienet tperper fuq l-arblu tat-torri, qallu b'leħen żorr. Dik il-bandiera issa jeħtieġ tinżel minn hemm fuq! Il-Kont instaram u fl-istess ħin tfantas għax deherlu li Ċensu Barbara ma messux jagħżel lilu biex jagħtih dik l-ordni. lilu li kien imdorri jagħti u mhux jieħu l-ordnijiet. Wiċċu tberen u ħass demmu jxebgħu, imma dak il-ħin ħares lejn iċ-ċint ta' quddiem il-palazz ta' Vilhena fejn kien hemm gallerija mimlija nies u rażżan lilu nnifsu. Barbara wkoll dawwar għajnejh u fost dawk il-privileġġjati lemaħ lis-Sur Eugen, it-tifel tal-Konti, u malli rah, ftakar fil-għali li kienet ġarrbet oħtu Margherita meta l-Konti mar ibiegħed lil ibnu minnha. Barbara qam fuq tiegħu u ġibed 'l isfel is-sidrija tal-bellus abjad, donnu biex aktar jisserdaq bl-uniformi ta' kaptan li kien liebes, u b'leħen għoli u mqit qal, L-Ordni spiċċa minn Malta u miegħu spiċċa t-tlellix fieragħ. Imbagħad żied jgħid, Filwaqt li ġerr għajnejh fuq il-ġurati u l-kbarat kollha, donnu biex idaħħlilhom f'rashom il-kliem tiegħu. Din il-belt, mil-lum 'il quddiem, tagħraf biss bħala sid u kap tagħha lil Napuljun Bonaparti, ġeneral ta' Franza, u hu jistma lil kulħadd Talli hu libertà, egalità, fraternità! Xi wħud mill-kotra stagħġbu meta semgħu 'l dak il-kaptan ta' Franza jitkellem bil-Malti u ċapċpu jdejhom. Imma oħrajn li kienu jafu u kellhom għira għalih baqgħu ħiemda. Dik li taħt Napuljun kulħadd kien se jkun xorta waħda ma niżlitilhomx is-sinjuri tal-Imdina li kienu mdorrijin jaħkmu u jħalltu u jaqsmu bejniethom l-Imdina. Il-belt qadima ta' Malta, li matul is-sekli kienet bosta drabi waqfet u tefgħet lura lill-għedewwa, issa waqgħet f'idejn il-Franċiżi bla ma sparat tir wieħed. Fetħet il-bibien għas-sidien il-ġodda u niżlet il-bandiera tas-soltu bħal Ma qarrej jaqleb folja ta' ktieb. Għallum se niqaf hawn sa ma nerġgħu niltaqgħu. Isliem. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġużè Galea, iddramatizzat minn Robert Scalpello.